Kinematografiýa barada döwlet komiteti Tupak welaýat häkimligi bilen aýdym saz guraýjylyk gurşawy ilki bilen Kerkiden başlady. Esasy zat näme şu ýurtdaky alnyp barylýan ägirt uly taslamalar işler bar. Şolaryň ähmiýetini düşündirmek, Bitaraplygymyzyň gymmatyny, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadag Gahryman Serdarymyzyň amala aşyrýan işleriniň ählisiniň bir halkymyzy şu parahat durmuşda ýaşamaga, Gönükdirilen işleriň ähmiýetini düşündirmek biziň esasy wagyz-nesihat işlerimiziň düýp maksady. Oňam ýene bir zat bar-da, bu biz köpçülikleýin habar beriş serişdesiniň üsti bilen, gazetden ýa teleradiýo ýaýymlaryň üsti bilen halka öz täzeliklerimizi, habarlarymyzy ýetirýäris, ýöne biz şu taýyp gelip özümiz gürrüň beremizde, Biz halkym awa halkym diňleýär. Halk synam täze barýar. Sebäbi şu etrapdaky geçirilýän zatlary biz gazet žurnalyň üsti bilen siziň alyp barýan öz arkamyzyň sahypaňyzyň üsti bilen biz görýäs ýöne has gelemizde ýüzbe ýüz oturyp gürleşýämiz has ýakymly. Şonuň üçin şu adamlaryň arasynda şu ýerlerdäki, iň çetki etraplardaky obalardaky adamlaryň arasynda ýygy-ýygyrakbirgä gelmegi, Öýjülik älemine ilkinji ädimlerini başlan ýaşlarymyza näme maslahat berýäňiz? Öz söýýän ugruň bolýar her kimiň. Haýsy bir ýere ýapyşanda-da, şol ugurdaky edebiýatlary köpräk okamaly, öwrenmeli. Tejribäňi artdyrmak üçin, eger sen goşgy ýazýan bolsaň ýa makala, hekaýa ýazýan bolsaň,

Owadan ýazmasak ejemiz käýýärdi, mugallymam käýýärdi, göni ýazmaly. Türkmen dili boýunça ýa-da matematika boýunça depderler bar idi, çikletka diýilýär bölüme. Onda ýazmak aňsat, ýöne tekiz ak kagyzyň ýüzünde hany owadan ýazýarmy, owadan ýazamokmy, şol her harpyň öz ýazylyş, kalligrafiýa diýip bir sungatam bar, ýöne bu ýerde edil kalligrafiýany ösdürmek däl-de, owadan ýazyby ösdürmek. Şony ösdürmek maksady bilen biz ýaşlarymyzyň arasynda geçen ýyl birinji gezek yglan etdik. Golladylar. Tutuş ýurdumyzdan hatda ene-atadan bir on-on sany hat geldi, jaň berdi. Şoňa sag bolsun aýdyp bizem çaga wagtymyz ejemiz, kakamyz owadan ýazdyrjak bolup diýýär, talap edýärler diýýär. Bizem çagalarymyza talap edýäris, nämä gerek diýýärler onda diýýär. Siz bäsdeş yglan etdiňiz indi ýok wagt diýýär. Owadan ýazmak adamyň sowatlygy, düşünjeliligi,

taýýarlandy. Ýakyn günlerde neşir edilmeli. Şu açan ýerimde şu taýdan bir Ogluma ritorik sowal diýip bir goşgy bar. Şuny okap berermiň? Ogluma ritorik sowal. Oglum, ikimizi näme baglaýar? Adam atamyzdan gaýdan ganymyz, müňlerçe atalar geçenden başga. Ýüregimiz kimler üçin aglaýar Meň ejemden başga ejeňden başga Oglum ikimizi näme baglaýar Ýaşap ýörüs bir üçegiň astynda Meni ahmyr seni arzuw daglaýar Men geçmişim sen geljegiň waspynda Terbiýeden özge dessurdan gaýry Aramyzda duran borçlardan başga Pikirlerimiz dürli bir däl bagtymyz Nämede zahyrly nämede aýry Bu jahanda ýaşap barýan wagtymyz. Aklymyzam bir birini almaýar şondada arada basýar janymy gan bilen jan bilen geçenden başga pederlerden başga ejeňden başga şu watan şu öýmüz şu taýdan başga şu dünýeden başga hudaýdan başga oglum ikimizi Näme barlar?
Örän owadan goşgy. Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz her bir çykyşynda ösüp gelýän ýaş nesli milli watançylyk ruhuny terbiýelemeli diýip belläp geçýärdi. Siziň ogluňyza ýazan goşgyňyzyň üsti bilen tutuş ösüp gelýän ýaş nesli ýüzlenmek ýaly kabul edýäs. Bu dogany dogrudan hem Watany söýseň, atany, eneni söýen ýaly. Watany söýseň, diýmek ähli durmuşyň. alyp barýan işleriň ilerlemegini ýola goýmaga we alyp barýan işleriňizde döredijilik äleminde uly üstünlik bilen ýar bolmagyny arzuw edýän bu kerki etrabyna ýene-de gelip duruň täze eserleriňize garaşýas mähribanlar biz bolsa döredijilik duşuşygymyzy dowam etýäs.